Gudden Owend bei Dikrech TV. Haut aus dem Kär vun der Alstad zu Dikrech. Hei ronderëm déi al Kierch ass et normalerweis ëmmer zimlech roueg, just eemol am Joer, do ass hei dofir esou richteg eng lass, da ginn hei iwwerall Buden opgeriicht fir dat längsten Fest am Land. Al Dikrich mat zwee K, dat ass einfach en eenzegaartegt Fest zu Lëtzebuerg. Fënnef Deeg um Stéck, vu freides bis dënschdes, gëtt all zweet Woch vum Mount Juli ronderëm déi al Kierch am Häerze vun der Alstad gefeiert. Besonnesch um leschten Dag kann et dobäi schonn esouguer bal ze voll ginn. Al de Kreesch ass awer wäit méi ewéi eng mega Party. Um Urspronk 1968, do war al de Kresch jo eng Kiermes, déi et sollt de Veräiner erlaben hir Keesen ze fëllen. No an no si mat de Joren ëmmer méi Traditiounen dobäi komm, déi dëst Fest begleeden. Esou ginn ewell sonndes ëmmer déi Schüler invitéiert, déi viru 50 Jor ageschoult gi woren. Mir hunn elo ongeféier zënter 10 Jor invitéiere mer déijéineg Persounen, déi viru 50 Jor am Tiischt Schouljar gaange sinn. A mir hunn elo dëst Jar déi grouss Freed, well mer elo 3 Jar näischt konnten organiséieren, datt mer dëst Jar 48 Stéck hunn, déi éiser Invitatioun Folleg geleescht hunn. een immense Succès ass. Tatsächlech waren si zu richteg vill dëst Joer, ëmmerhin waren zwee Joer ausgefall, sou dat déi Kéier dräi Joergäng ageluede waren. D'Freed war ëmsou méi grouss. Dat ass ganz interessant, vill Leit, muss ech soen. Ech hu warscheinlech och vill g'ännert, vill Leit hu g'ännert. Et ass net evident fir jiddereen erëmzekennen. Déi Leit, déi een net all Dag gesäit oder net ëfters gesäit hei an Dikrech, déi ass et méi schwiereg erëmzekennen. Mee et ass awer ganz flott fir emol erëm sech eng Kéier auszetauschen. Et ass immens flott, well sou vill Leit hunn ech scho ganz laang net méi gesinn. Do weess ech guer net, wat se am Liewe maachen. Dann fanne mer da raus, a wou schaffs du? Schaffs du? Hues de Kanner? Wou wunns du elo? An dass, jo, also well ech net méi hei wunnen, dann. Bei deene meesten do weess ech dann net wat en sou maachen an dann ass da ganz interessant ze wëssen an och erëm einfach ze schwätzen oder ze soen, oh weess nach deemools an esou weider. Jo ganz flott.
E richtege Spektakel dogéint, dat ass e puer Deeg virdrun de Cortège zum Optakt vum Fest. Rendez-vous duerfir ass beim ale Kolléisch an der Avenue de la Gare, wou all déi Koppelen invitéiert ginn, déi 25, 50 an esouguer 60 Joren a méi bestuet sinn. Jo, a wéi laang sidd Dir da scho bestuet? Majo, 50 Jar. Mir hunn och fréi ugefaangen, dofir ass et esou. An ze bereien hu mer awer näischt, dat kënnen ech awer bal direkt soen. D'Leit sinn awer ëmmer ganz frou, fir kënnen do matzegoen. Mir hunn der elo vu 25, 50 an esouguer 60 järeg Koppel, war och eng. 70 järeg Invitéiert, déi konnten awer leider net kommen, mee dat ass schonn impressionant, wéi vill Leit awer do nach do sinn a wéi fit déi Leit sinn. Et huet vläicht mam Dikricher Béier ze dinn.
Egal wéi, déi, déi komm waren, hu sech gefreet, dierfen op hirem Hochzäitsdag besonnesch geéiert ze ginn. A Begleedung vun der Philharmonie a vum Ieselsveräin geet et esou am Cortège vum Lycée aus bis an d'Häerz vun der Stad.

Um Pottermaart da schliisslech ass déi offiziell Zeremonie. No zwee Joer Paus ass och hei d'Freed grouss an d'Stëmmung gutt. Bon, no zwee Jär gesi mer eis erëm. Wat ass elo geschitt déi lescht zwee Jär? Ech mengen, bon, Pandemie, Krich, do hu mer eis jo elo e bësse missen ëmgewinnen. An en neie Buergermeeschter, do hu mer eis elo net esou vill missen ëmwinnen. Ech mengen, d'Partei ass déi selwecht, de Virnumm ass dee selwecht, de Rescht ass eng Saach vun Zentimeter, mee do.
Esou also ewer réischt dës Kéier en neie Buergermeeschter, symbolesch de Schlëssel vun der Stad un de Veräin, deen domat soen an der Alstad kritt. Awer net nëmmen dat, hien ass och zoufällegerweis selwer ënnert de Brautkoppelen, déi dëst Joer, oder déi zwee lescht Joere virdrun, groussen Hochzäitsdag gefeiert hunn. All 24 Koppele ginn si eenzel opgeruff a kréien e Kaddo iwwerreecht, ier si op e Patt an d'Kulturhaus invitéiert ginn. Ma dat ass ganz flott, well da erënnert ee sech erëm un all déi Jare vu virdrun. An dee Moment komme vill Erënnerungen erëm erop.

De pleure un petit peu, c'est quelque chose que qui colle là dedans. Ech fannen et ganz flott, ech si fir 50 Jhre op Dikrech komm an ech sin nach emmer hei. An spéirt der lo rem d'Fréijor iergendwéi? Dat musse mer mol gesinn, ne?
Egal wéi, bestuet oder net, op dësem Dag ass einfach jidderee frou, dass et endlech nees dierf stattfannen, dat längsten Fest vun Dikrech an aus dem Land. Et ass eng enorm positiv Ambiance, wéi mer elo mam Cortège eropkomm sinn. Dat war schonn um Fakelzuch ähnlech. D'Leit sinn begeeschtert, datt nees eppes lass ass, datt dat wierklech eppes ass. D'Stëmmung ass gutt, d'Leit si gutt gelaunt, et ass eng flott Stëmmung an ech sinn iwwerzeegt dovun, datt mer eis elo hei fënnef Deeg laang wäerten herrlech ameséieren.
Et mierkt ee richteg, wéi Dikrech nees obotend wa ka gefeiert ginn. Virun Al Déckrech konnt dëst Joer och nees den Nationalfeierdag mat allem Drom und Dran ofgehale ginn. E besonnesche Moment dobäi ass ëmmer um Virowend de Fakelzuch. D'Militärparad op der Klooster mécht den Ufank vun de Feierlechkeete fir Nationalfeierdag. D'Opmarschéiere vun den Truppen op der Plaz virum Geriicht ass ëmmer en zimmlech spektakuläre Moment, fir dee sech och all Joer op en Neits vill Leit afannen. Den Dag drop awer, do ass dat richtegt Fest fir d'Vollek ugesot. Um 7 Auer owes scho geet et lass mat Animatioun op der Kluuster, bei där och déi Dikrecher Philharmonie zum Asaz kënnt. Spéitstens zu deem Zäitpunkt ass d'Plaz dann och scho gutt gefëllt. Et ass cool d'Orchester ze kucken, eng Kéier huet meng Cousine souguer matgedanzt. Also et ass flott. Lo am Ufank ass e bëssi lues, mee herno wann méi Stëmmung do ass, geet dat voll. C'est la première fois qu'on vient ici à Diekirch, on est là depuis un an qu'on habite ici et voilà, on vient voir qu'est-ce que c'est la fête nationale à Diekirch. Et comment vous aimez Diekirch? Très très bien, j'habitais à Ettelbruck avant et c'est tout tout tout à fait une autre chose Ettelbruck de Diekirch. Sinn net vun Dikrech awer och net wäit dovun. Awer ech fannt et awer cool hei ze sinn. D'Orchester spillt, et gëtt Gedrénks an Iessen an et mécht Freed hei ze sinn. A fir dass dat Fest och gelénge kann, huet de Paul Keltesch vum Service Culturel déi Woche virdru schonn ëmmer genuch ze dinn. Hien hëlleft koordinéieren an organiséieren, ënner anerem, dass d'Veräiner, déi hei bedeelegt sinn, och déi richteg Plaz fannen. Sou, hei si mer da beim Hand, beim déckeger Hand, bei deene schéine Jongen an a Meedercher, déi vun Ufank u schonn dobäi sinn. Dany, wéi geet et? Ass, wéi zefridde bass de, dass de mol endlech emol enker däers hei z'hapen?
Et ass ee Genoss, endlech emol emol enker e Fest. Also et mecht eng riese Spaass fir hei derbäi ze sinn. Et gëtt awer net nëmme Gedrénks hei, mir hunn och ganz gutt Eisekuchen a Wafelen. Da gi mer mol bei de Gaarden heem kucken. Wéi der hei gesitt kritt der déi richteg gutt déckeger Wafelen. An d'Madame Ancet kann iech elo mol klären, wéi laang dat si schonn dobäi sinn. Oh, bei deem heie Club sinn ech nach nit laang, mee hei op der Cluse war ech scho virun 30 Joer mam Turnveräin, mee elo mam Coin de Terre nach net esou laang. Ech ënnerstëtzen se. Mäi Mann ass am Comité an ech ënnerstëtzen se. Voilà, wéi der gesitt sinn hei déi dichteg Dammen an och een Här am Gang d'Richteg hei ze kachen.
Iessen an drénken ass jo schéin a gutt, eigentlech awer waarden si all hei just op den Highlight vum Owend, de Fakelzuch ronderëm den Zentrum vun Dikrech. Dass hei lo de Buergermeeschter d'Fakelen ufänkt, ass Zoufall. De Fakelzuch, deen huet nämlech am Prinzip säi ganz präzisen Oflaf. De Fakelzuch ass e wichtege Moment hei zu Dikrech. Et ass eng Traditioun fir d'Veräiner, fir d'Schoulkanner. Et ass ëmmer een Evenement fir matzegoen. Et ass och fir d'Leit an Dikrech, déi op den Terrasse sëtzen, och ëmmer flott. Do sinn och derbäi, déi drop waarden, datt mer laanscht kommen, datt mer, datt mer stoe bleiwen. Mir sinn eng Plaz op der Liberatiounsplaz, wou d'Musek stoe bleift, wou mir stoe bleiwen. Gesangsveräiner, wou d'Heemecht gespillt gëtt a gesonge gëtt op der Plaz. Dat ass och ëmmer e Moment, deen och vun der vun der Zeremonië hier a vum ganzen Evenement hier schonn eng Wichtegkeet huet. Punkt al Wréilëfter goung et lass. An zimmlech féxem Tempo marschéiere Veräiner a privat Leit duerch d'Stroosse vun Dikrech, wou dann duerch déi vill Fakelen eng richteg Mëttelalterstëmmung opkënnt. Fir ofzeschléissen gouf et dunn och nach e flotte Liichtspektakel un der Fassad vum Geriicht a wee wollt konnt duerno bei der Danzmusek vum Trio Marisa Donato, Salvatore De Nardo a Bruno Zarella bis an d'Nuecht weiderfeieren. De virleschte Sonndeg iwwerdeems hat d'Arméi mol nees op eng grouss Porte Ouverte invitéiert. E Fest fir déi ganz Famill mat ville flotten Demonstratiounen an natierlech och Informatiounen iwwert d'Aktivitéiten vun der Arméi. Den zéngte Juli hat déi Lëtzebuerger Arméi emol nees op den Härebierg invitéiert, fir dem Public do op e sëllege Stänn d'Aarbecht vun der Arméi méi no ze bréngen, eppes, wat si scho méi laang, all fënnef Joer, reegelméisseg organiséiert. D'Leit gesinn eis net, mir sinn hei uewen um Härebierg, kommen natierlech och eraus, mee Am Alldag si mir net iwwerall op de Stroossen ze gesinn. Dat heescht, et ass immens wichteg, datt mir och eis Dieren heiansdo opmaachen an datt d'Leit eis hei uewe kënne gesinn, wéi mer liewen, wéi mer schaffen. A vläicht motivéiere mer deen een oder deen aneren, fir dann dono bei eis eropzekommen. An dass dobäi scho fréi muss ugefaange ginn, dat hunn déi Verantwortlech perfekt verstanen. D'Porte Ouverte Ufank Juli war dann och als richtegt Familljefest organiséiert, wou jiddereen säi Pleséier fonnt huet. Een Highlight dobäi war awer sécher en Tour mam Hummer. D'Begeeschterung déi war op alle Fall allgemeng an iwwerall ze spieren. Dass déi éischt Kéier dass ech hei war säit 30 Joer, iwwer 30 Joer, et huet mer ganz gutt gefall, ganz vill Ännerungen, ech war ganz iwwerrascht, positiv, also vill Material bäikritt an esou weider, ganz gutt, also et huet mer gutt gefall. Et ass gutt organiséiert, et ass ganz interessant fir d'Jugend och fir ze kucken, fir emol eng Kéier esou eppes ze gesinn. Also d'Sécherheet ass natierlech och grouss geschriwwen, dat geet net aneschter bei esou enger, bei esou engem Camp. Also ech kann nuere felicitéieren, et ass déi éischt Kéier wou ech esou, esou eppes gesinn a wou een dann och méi no mol bei d'Maschinne kënnt. Ech mengen d'Arméi ass schonn ëmmer eppes immens Interessantes, wann een hir Maschinne kuckt déi se hunn, och d'Uniformen, se gesinn immens schéin aus. Et ass einfach, et ass och eng faszinéierend Trupp déi sech fir all méiglech Beräicher engagéiert. An do och dran ze gesinn, dass de net vun nëmmen en Zaldotos, mee du hues wierklech ganz vill verschidde Beruffer a ganz vill verschidde Méiglechkeeten, déi s de herno hei kanns och maachen. Ech wëll gären herno an d'Militärmusek kommen an dofir dann mech haut mol kucken, fir och ze wëssen, wat och alles muss gemaach ginn, dass ech och herno mer keng Schwieregkeete selwer maachen. Virun allem sollt och d'Villfältegkeet vun de Beruffer gewise ginn, déi duerch eng Ausbildung an der Arméi méiglech sinn. Ob Satellittekommunikatiounstechniker, en Job bei der Douane oder der Police, Infirmier an der Arméi, Dronepilot, de Choix u Beruffer ass grouss. Hei an der Infirmerie Zum Beispill sinn se well zu 38 Leit beschäftegt, Dokteren, Infirmieren, Offizéier, Kaperolen, Zaldoten, a wéi iwwerall hunn och si bei hirer Aarbecht entretemps dat modernsten Material zur Verfügung. Mir sinn eis amgaangen, an mir hunn eis iwwert déi lescht Joren hu mer eis ganz positiv entwéckelt, dat heescht och et ass vill Material bäikomm, Ech mengen, d'Technologie bleift net stoen, och am Medezineschen. A mir sinn awer bei der Arméi an och an der Infirmerie si mer awer ëmmer ganz drop aus, fir wierklech och um neiste Stand vum Material ze sinn, wat eis et dann erméiglecht, och dann déi beschtméiglechst Hëllef dann och um Terrain ze garantéieren. D'Arméi bleift net stoen, dat konnt een op dëser Porte ouverte däitlech erkennen. An d'Interessi vun der Populatioun war méi wéi grouss. Bal duebel esou vill Visiteuren wéi bei der leschte Kéier konnten si 2022 zielen. Nobäi 18.000 Visiteuren, dat ka sech weise loossen, do sinn déi 18 Méint Aarbecht am Virfeld scho bal vergiess. Ech mengen, dat kann ee behaapten, wann ee gesäit, de Moie wéi mir um 10 Auer d'Dieren opgemeet hunn, do waren net nëmmen mir prett, mee och d'Visiteure ware prett, déi éischt Visiteure si komm. Dat huet sech am Laf vum Dag nach ëmmer méi gesteigert. A wann een dann kuckt, wéi vill Leit haut um Härebierg waren, a kann absolut soen, war et e grousse, grousse, grousse Succès. Dat muss ee sech Zäit ginn, dat muss preparéiert ginn, dat ass e grousse personellen a logisteschen Opwand. An ech géif och vun der Geleeënheet profitéieren, fir hei elo Merci ze soen, net nëmmen dem Personal, dem militäreschen an zivile Personal vun der Arméi, déi mat ganz vill Engagement an och Kreativitéit a Léift dat opgebaut hunn, wat mer haut gewisen hunn, mee ech wëll awer och do abezéien alleguer déi extern Acteuren, well och déi hunn derzou bäigedroen, datt et e grousse Succès haut war, an och dat war ganz vill Koordinatioun am Virfeld, fir datt dat haut konnt sou gutt oflafen, wéi ee sech dat jo och bei eis wëll erwaarden. Esou war zum Beispill och zesumme mat der Lëtzebuerger RSQ eng grouss Demonstratioun ofgehale ginn, wou ee Krichsszenario mat Evakuatioun vun engem Blesséierte gewise gouf. D'Arméi huet einfach eng grouss Bedeitung fir d'Land. Dat huet och de Premier Xavier Bettel bei sengem Besuch ënnerstrach. Hien hätt déi lescht Joren ëmmer kënnen op d'Arméi zielen, sief dat beim Tornado, den Iwwerschwemmungen oder an der Covid-Zäit. Duerfir wollt hien haut Merci soen. Fir den Arméiminister François Bausch sengersäits war déi Porte Ouverte e wichtege Bestanddeel vun enger neier Rekrutementswell, mat där een elo hofft, méiglechst vill Leit an d'Arméi ze kréien, virop Fraen. Well dat ass ee vun de groussen Ziler, dat mer hunn. De Moment rekrutéiere mer eigentlech nëmme bei 50 Prozent bei der Bevëlkerung, well d'Fraen sinn de Moment, bei den Offizéier sinn se, representéieren se 10 Prozent, mee bei den Zaldoten zum Beispill 5 Prozent. An den Objektiv ass natierlech och, vill méi Fraen an d'Arméi ze kréien, dat doduerch och de Reservoir vun de Leit, déi mer kënne rekrutéieren, verbreedert gëtt. An dat ass och sécherlech sënnvoll an och fir eben ze weisen, datt Fraen absolutt och an enger Arméi hire Stellewäert hunn. Dem Interesse vum virleschte Sonndeg no ze urteelen, dierft d'Arméi an nächster Zäit sécher kee Problem mam Rekrutement hunn. Fir den Dikrech op Éiermeeschter iwwerdeems huet de grousse Succès vun dëser Porte ouverte awer och mam Ëmstand ze dinn, datt de Stellewäert vun eiser Arméi an de leschte Méint staark geännert huet. D'Arméi huet en anere Stellewäert. Ech mengen, datt. Datt de Fridden an Europa jo a senger Ganzheet a Fro gestallt ass mat deem aggressiven, mat der Aggressioun vu Russland par rapport zu der Ukrain am Krich. 24 Februar ass dat lass gaang. Doduerch kritt d'Arméi eng ganz, e ganz anere Stellewäert an eng, eng, eng vill méi eng grouss Wichtigkeet nëmmen. An doduerch ass déi Porte ouverte hei gutt. Et ass och gutt, datt se festgehale ginn ass drun. Si maachen dat nëmmen all fënnef Jar, mee ech mengen, datt et e wichtegt Zeechen ass, fir ze weisen, datt et ouni Militär net zum Fridde ka kommen. An deem Sënn hat och d'Arméi selwer op dësem Dag e schéint Friddenszeeche gesat. Am Kanneratelier waren den Dag iwwer Peace-Zeechen op wäiss Ballone gemoolt ginn, déi dunn am Nomëtteg all zesumme fléie gelooss goufen. Dee selwechten Dag wéi d'Porte Ouverte um Härebierg war ënnen un der Sauer och nees déi gewinnte Journée fir all d'Frënn vu Kayak a Kanu. Awer och fir all déi aner ass et ëmmer e ganz flotte Moment, wann de Long Fleuve Tranquille esou richteg zum Liewen erwächt. Ob gemittlech am flaache Waasser mam Kanu paddelen oder awer sech um Wëllwaasserkanal mam Kayak probéieren, Den Dag vu Kanu a Kajak ass einfach déi Geleenheet fir d'Sauer vu méi no z'erliewen. Woubäi natierlech virun allem de Canal do Vive säi besonnesche Reiz huet. Wie sech net selwer traut, kann esou eng Daf och mat Moniteur am Zweeërboot maachen. Also et ass effektiv am Zweeër, do ass e Moniteur dobäi, mee fir déi déi e bësse méi king sënn an déi 11 Joer a méi hunn, do hu mer och déi Eenerbooten. Dat ass ganz ganz witzeg och, dat ass ganz flott. Mir encadréiere jo och Schoulklassen esou hei. Oder Jugendhaiser oder déi ginn hei och am, mir nennen dat de Mambo Ride, deen ass tatsächlech och buchbar iwwert déi Journée hei eraus. Dat kann ee bei der Federatioun kucken.
Wann ech dra sëtzen, Knéien no bausse gedréckt.
Natierlech soll dat hei net nëmmen e Spaass fir een Dag sinn. Bei dëser Aktivitéit, déi d'Federatioun an déi verschidde Kayak-Veräiner am Land gemeinsam organiséieren, wëll een am beschte Fall och nei Memberen dobäi gewannen. Vum touristesche Boot bis zum Rennkayak bidden déi verschidde Cluben Dofir all méiglech Disziplinnen un fir auszeprobéieren. Mega cool! Jo also dass gutt gelaaf, mir sinn och ganz gutt gefuer, just Problem war sou dass huet geréckelt dass du dann misst an enger Säit sou riicht bleiwen awer net sou de Gewiicht op engem aneren Fouss setzen soss dréins du zevill an.
Den drëtte Juli, do goung et zu Dikrech och richteg sportlech zou. Vu moies 8 bis owes um 8 hat de Vëloclub Dikrech zesumme mat der nationaler Vëlofederatioun,

Dikrech huet dëse Mount eng nei gemittlech Plaz bäikrut. D'Place Joseph Bech, de sougenannte Bottermaart, ass nei amenagéiert ginn. Do wou fréier Auto geparkt hunn, dierften deemnächst also nach weider Terrassen entstoen. Awer och ganz op der anerer Säit vun der Foussgängerzon an der Antoniusstrooss ass de leschte Mount Eng nei Terrass an an engems eng nei interessant Adress bäikomm. D'Zita Poulsen ass Dänin a wunnt lo schonn 20 Joer zu Lëtzebuerg. Am Café Nummer 12 wollt si eppes komplett Neies an déckreg opmaachen an dat ass hir och gelongen. Op der Nummer 12 an der Antoniusstrooss huet si elo dëse flotte Café mat typesch däneschem Spirit kreéiert. Den Interieur ass e bëssen zesummegewürfelt an och d'Renovéierung net grad geleckt, awer grad dat mécht den Ënnerscheed aus. I wanted to keep this vintage look and yeah. Ech wollt dee vintage Look halen, ech wollt den Hygge hei hi bréngen, dee skandinaveschen Numm fir Gemütlechkeet. Ech wollt Iech weisen, wat dat wierklech ass, eppes Relaxes, net ze perfekt. Virun allem awer ass d'Iessen, dat hei ugebuede gëtt, net wéi een dat gewinnt ass. Un éischter Linn komplett glutenfräi. Scho moies fréi gëtt et glutenfräit Brout ze kafen. An dann och zum Deel vegan. Vill selwer gemaachte Kuchen a kleng Menuen, Zaloten a Boulen mat ausgewielten Ingredienten. Dem Zita seng Kichen ass eng ganz sober, wou keng Zousätz dran ze fanne sinn an alles puer bleift. Op alle Fall probéiert d'Zita mat hirem Konzept eng aner Clientèle wéi déi gewinnten unzeschwätzen. I do not want to steal customers from everyone else, I know that I didn't want to sell steaks and. Ech wollt kengem anere Clienten ewechhuelen, ech wollt keng Stecke verkafen a keen Alkohol, keng Saachen, déi et schonn an Dikrech gëtt. Ech wollt mäin eegent maachen, eng kleng Nisch. Dofir kucken ech och, fir speziellt Gedrénks ze hunn an alles ass glutenfräi. D'Konzept ass einfach e bëssen anescht par rapport zu aneren.
This is something a little bit different I think the concept from anywhere else and yeah. An dat Konzept schéint gutt unzekommen. Vum éischten Dag un hat si dat Haus ëmmer voll. Eigentlech wollt si et ganz lues ugoe loossen, elo muss si sech schonn iwwerleeën, fir Personal anzestellen. De Café Nummer 12 war also genee dat, wat Dikrech nach gefeelt huet. Et bougéiert also nees zu Dikrech. Ween elo fir de Summer op der Sich. No flotten Terrassen ass dee sollt och onbedéngt emol en Ofstiecher am Jardin du Portugal nieft der Gemeng maachen. Vun do kënnt och haut eisen neien Deel an der Serie De Krich kacht.

En sur cette merveilleuse vigne. Bienvenue! Bem-vindo!
Den Tubakproduzent Heinz van Landewyck ass e wichtege Pilier an der Nordstad-Industriezon Sano. Zanter e puer Joer schonn ass dat 33.000 Quadratmeter grousst Produktiounsgebai e richtegen Eye-Catcher um Fridhaff. De leschte Mount lo ass de Site offiziell ageweit ginn An zwee Deeg drop konnt och de Public e Bléck hannert d'Kulisse werfen. Den 18 Juni war zwar en extrem waarmen Dag, awer et sollt deene villen Interesséierten un näischt feelen bei dëser Porte Ouverte vun Heinz van Landewyck. 175 Joer no der Grënnung vum Tubakproduzent kréien se all elo awer net nëmmen z'iessen a ze drénke mat. Animatioun ugebueden. Virun allem wollt een d'Populatioun och mol hannert d'Kulisse vun dëser impressionanter Anlag kucke loossen. Hei elo sti mer virum vollautomatiséierten Héichregallager.
Also mir sinn hei am Beräich vun der zentraler Logistik, dat heescht hei ass de sougenannten High Bay Warehouse. Huet eng Capacitéit vun 12.000 Paletten. Mir notzen ongeféier 80 Prozent dovunner an do gëtt alles agelagert, wat net rengen Tubak ass, dat heescht Pabeier, Folie an alles dat, wat fir den Emballage secondaire gebraucht gëtt. Tatsächlech ginn hei um Fridhaff 7 Milliarden Zigaretten am Joer produzéiert. Duerfir gi ronn 10.000 Tonne Réitubak verschafft, deen aus der ganzer Welt kënnt. An enger Zigarett fënnt ee bis zu 31 verschidden Zorten, Fir de Public ass et natierlech immens interessant ze gesinn, wat fir en Opwand fir d'Zigaretteproduktioun bedriwwe gëtt. Ma dat Ganzt hat mech interesséiert elo, wéi déi Fabrik elo hei ausgesäit. Elo dat ass jo alles elo ganz nei, dat dat elo scho aus der Stad a vun Ettelbréck heihinner komm ass, a wa schonn eng Geleegenheet ass, datt een dat ka esou esou kucken, dann jo, holl mer dat gär wouer. Et ass ganz schéin, et ass ganz interessant, dat eng Kéier ze gesinn. Wat faszinéiert Iech dann am meeschten? Wou hat Der dat Iech dat guer net esou erwaart? Ma déi impressionant Maschinnen déi iwwerall stinn.
Ënner de Visiteure si vill Bekannte vu Leit, déi hei um Fridhaff schaffen, Virwëtzeger, awer och eng ganz Rëtsch Ancienne, déi nëmme staune kënnen, wéi d'Produktioun am Laf vun der Zäit evoluéiert huet. De Louis Laroche zum Beispill hei, deem seng Mamm schonn am Krich bei Heinz van Landewyck geschafft huet, Awer och säi Papp an da seng Tatta an natierlech hie selwer, deen hei 41 Jor am Asaz wor. Sin och gären heihinner komm mer e biss ze kucken wéi dat et gebar ass gesinn. War schéin. Mir waren op e puer Quadratmeter gedrängelt an si hun hei ech weess net wat fir eng Surfaces si hei hun. Mä et ass scho schéin esou.
D'Weltgesondheetsorganisatioun geet dovun aus, datt d'Zuel u Fëmmerten déi nächst Jore staark zréckgeet. Trotzdeem fëmmt hei am Land ëmmerhin gutt ee Véirel vun der Populatioun esou vill wéi zanter 2004 net méi. An och wann d'Zigarettenindustrie staarke Géigewand aus dem Gesondheetssecteur huet, esou konnt Heinz van Landewyck säin Nettogewënn eleng vun 2019 op 2020 Verduebelen. Déi Verantwortlech sinn op alle Fall frou an de Site zu Ierpeldeng investéiert ze hunn a kucken der Zukunft positiv entgéint. 95 Prozent vun den Zigaretten a vum Tubak, deen hei an deem Wierk hiergestallt gëtt, gëtt exportéiert an iwwer 40 Länner. All Dag ginn nei Länner op, et ginn der verschiddener zou. Mee voilà, dat heescht, mir hänken elo net vu Lëtzebuerg of. Et muss een ëmmer wëssen, mir hunn 0,001 Prozent Maarknondeel an der Welt. Dat heescht, mir hunn nach e Potenzial vun 99,99 Prozent Maarknondeel. Dat heescht, déi nächst 200 Joer si mir nach extrem gutt beschäftegt hei.
Ob een elo fëmmt oder net, Zigarettestëmm stellen eng grouss Verknaschtung fir d'Ëmwelt duer, déi net z'ënnerschätzen ass. Duerfir geet et net nëmmen drëm, d'Leit ze sensibiliséieren, dës net an d'Natur ze geheien, mee sollen d'Iwwerreschter vun den Zigaretten och ganz geziilt gesammelt ginn. D'Zigarettestëmp sinn den Offall Nummer eent an der Natur. Duerfir ass et esou wichteg, datt dës nom Fëmmen op der richteger Plaz landen. An dofir huet och Dikrech decidéiert, beim Projet Zéro Mégot matzemaachen. Iwwer déi ganz Stad verdeelt, goufen elo eng ganz Rëtsch speziell Äschebechere fir Zigarettestëmp opgeriicht, Gutt markéiert, fir dass och jidderee gesäit, ëm wat et geet. Eng Zigarett zum Beispill, déi brauch 15 Joer, fir ze degradéieren, wann een déi einfach op de Buedem geheit. Déi huet bis zu 4.000 toxesch Inhalter, esou wéi och, dass se bis zu 500 Liter Waasser kënne polluéieren. Dofir ass et wichteg, och d'Zigarette richteg ze entsuergen. Also an Zukunft wann ech gleef der Zigarettestëmp an dës Äschebecher geheien, och net an déi normal Poubellen, nëmmen esou kënnen dës gëfteg Offäll recycléiert a valoriséiert ginn. De Service Technique mécht déi Äschebecher reegelméisseg eidel a 4 mol am Joer dann kënnt eng extern Firma laanscht fir den Offall anzesammelen an doraus Outdoor-Miwwel ze maachen.
Dat ass eng éischt Phas. Wa mir gesinn, datt de ganze Projet Succès huet, da giffe mir och de Projet weider ausbauen. Natierlech, wann Dir als Bierger oder wien och ëmmer Virschléi hutt, wou nach esou Äschebeschere kënne kommen, kënnt Dir Iech gären a Verbindung mat eis setzen. Dat ass dann de Service technique, dee sech drëms bekëmmert. A mir wäre frou, och Propositiounen ze kréien, wou nach Äschebeschere kënne kommen. Dat kënn ech virgesi ginn. D'Gemeng huet hiert gemaach. Elo also läit et un Iech, wéi dëse Projet evoluéiert. Dobäi si wor och nach emol drop higewisen, datt dës Äschebecheren op kee Fall als Poubelle solle genotzt ginn. Op déi Manéier ka vill CO2 agespuert an d'Ëmwelt geschützt ginn, awer nëmmen, wa jidderee mathëlleft. D'Summervakanz ass do an déi grouss Departe stinn un. E klengen Avant-goût kann ee schonn elo am Autosmusée hei zu Dikrech kréien, an der neier Expo Départ en vacances. Do kritt een nämlech gewisen, wéi d'Leit fréier an d'Vakanz gefuer sinn.

Dobäi passéieren si och ëmmer nees an der aler Kierch hei zu Dikrech. Sou war dat dann och nees dësen Juni de Fall. Mir ware fir Eech bis an d'Generalprouf luussen. Camerata Luxembourg, dat ass e Lëtzebuerger Kammermusekveräin, dee schonn 1985 gegrënnt gouf, mam But fir zäitgenëssesch a Kombinatioun mat klassescher a romantescher Musek ze spillen. Museker, dat sinn eng 3 bis 7 fest Leit, déi ëmmer mol nees duerch anerer ergänzt ginn. Trotzdeem si vun de Grënnungsmemberen haut der net méi vill dobäi, huet an der Tëschenzäit e Generatiounswiessel stattfonnt. Eng Plaz, wou si awer ëmmer erëm gär hikommen, dat ass déi schéin al Kierch zu Dikrech.
Ëmmer erëm, ëmmer nees. Also d'Dikricher Kierch ass, also déi al Kierch ass een, ass ee wonnerbare Lieu. Fir mech ass et een, ee vun deene beschte Lieue fir klassesch Concerten, also Concerte mat klassescher Musek ze maachen. En huet eng ideal Gréisst, eng ganz gutt Akustik an einfach vum Ästheteschen hier e wonnerbare Lieu. Dobäi kennt, datt ech Dikricher sinn, also ech hu meng Jugend hei verbruecht an, Et voilà, also mäin Häerz hänkt schonn un dësem, un dësem Gebai, mat deem ech dann, mat deem ech och zum Deel ebe grouss gi sinn. Beim Concert haut um Programm sti Kompositiounen vum éisträichesch-däitsche Barockkomponist Friedrich Händel a vum Lëtzebuerger Komponist Claude Lenners, ee vun den aktuell wichtegste Komponisten hei am Land. Et soll also net nëmmen eng Mëschung tëscht al a nei stattfannen, mee an engems och international a Lëtzebuerger Wierker zesumme virgedroe ginn. D'Kamerata huet schonn eng Suerg, an dat ass besonnesch an deene leschte Joren ass déi Suerg gewuess, nämlech d'Kreatioun, wéi mer dat nennen, d'Kreatioun hei zu Lëtzebuerg ze fërderen, och duerch Kompositiounsopträg an esou weider. Dat heescht, mir hunn e gudde Kontakt zu zu der Komponistenzeen hei zu Lëtzebuerg.
Doriwwer eraus lueden si awer och ëmmer nees wichteg Museker aus dem Ausland op Lëtzebuerg an. Ween d'Geleenheet huet, sech emol e Camerata-Concert unzelauschteren, dee sollt sech dee Genoss op alle Fall net entgoe loossen. Voilà, domat geet net nëmmen eis Emissioun vun haut, mee och eng Saison op en Enn. Am August, do mécht Dikrich TV Summerpaus. Iech alleguerten wënschen ech deemno e schéine Summer. Erhuelt iech gutt, fir dass mer eis gutt ausgerascht a voller Elan am September erëmgesinn. Hei awer elo nach Den Agenda mat deem wat bis dohin zu alles hei zu Dikrech leeft. Äddi, bis dann. An e puer Deeg a bis zum Enn vum Mount gëtt erëm zu Dikrech déi international Summerschoul Forum pour Flûte et Piano ofgehalen, wou ëmmer nees héichkaräteg Museker a Musekerinnen enseignéieren an awer virun allem och ganz talentéiert jonk Leit aus der ganzer Welt untrieden, fir hiert Kënnen op hirem Instrument nach weider ze verbesseren. De Concert d'Ouverture den 22 Juli ass wéi gewinnt nees an der aler Laurentiuskierch. Den 22 an 23 Juli ass Summerbraderie an de Stroosse vun der Foussgängerzon zu Dikrech ugesot, wou een net nëmme ka gutt Affairë maachen, mee wou och nees fir Animatioun op der Place Publique gesuergt ass. Genee de richtegen Zäitpunkt also fir eng Shoppingtour duerch d'Geschäfter vun der Stad ze maachen. Samschdes den 23 Juli ass Kids Day am Park bei der Gemeng. Vun 11 Auer moies un bis owes um 6 ass hei fir Animatioun fir Kanner gesuergt. Nieft Bastelatelieren, Sprangschlässer, Bungee-Trampolin an engem Ieselspill gëtt et och eng ganz Partie Atelieren mat den Dikrecher Veräiner. Den DJ Dräibeats suergt dobäi fir gutt Stëmmung an um 3 Auer nomëttes spillt och déi Dikrecher Musek. Enn Juli dann ass nees Laurentiuskiermes op der Cluse ugesot, wou sech Kanner wéi och Grousser beschtens ameséiere kënnen, wou een awer och nëmmen einfach mol op e Patt oder Maufel zesummekommen an einfach nëmmen d'Atmosphär genéisse kann. Net ze vergiessen awer och d'Dikrich Plage an der Rue Mäerten op der Wiss nieft dem Sportkomplex, nieft engem Baussepool, engem Beach Volleyfeld, engem Mini-Foot An engem Sprangschlass fir Kanner soll dëst Joer och erëm hei de Bar opgoen. Bis den 21 August ass dann all Dag op, vun Méindes bis Samschdes vun 2 Auer nomëttes bis owes um hallwer 8, de Weekend bis um 6.